Мәктәптә укыганда күп малайлар әтисенең машинасында әллә кем булып йөриләр иде инде. Чыгалар да әтисенең машинасында, вау! Безгә әти кая йөрергә, бизәргә дә бирми машинасын. Әле дә хәтерлим, әти мин әйтәм, әйдә литый дисклар куйыйк инде, артын тонировать итик, үземнең акчага булса да. Як! Заводтан ничек чыккан, шулай торсын. Бер сүз иде аның инде. Как будто заводтан алган әле ул аны. Өченче кулдан алган шер беткән шестерка. Ну, тигерми иде, гел Ну, нәрсә истә калган, дуслар, менә э, теге барыбер егет кеше әни кешегә якынрак була диләр бит инде. Ул чыннан да шулай, безнең әни белән бер кайчан да серләр булмады. Һәм э, кичләрен безнең әле э, әти кич җиткәч ук шушы училищеның общежитиенең гаражы да бар, общий гараж. Ну, бөтен кешенең машинасы ишек алдында тора иде. Без инде безнекен әти инде кертеп куя гаражга. Ну, безнеке самый крутой алып китергә мөмкиннәр инде, белмим. Курка иде ул 700 акка бикләп куя обязательно. Һәр кичне, иренмичә. Вәт, ну кичләрен әти җоклап киткәч, иртә җоклап китә иде. Без әнигә әйтеп, без бит инде югалып калган малайлар түгел, без дигәнем уртанчы энекәш белән. Икенче өч малай без, икенче энекәшем белән әнигә әйтеп, әтинең гараж ачкычын алып, машинаныкы белән бергә инде гаражны ачып, машинаны алып чыгып китеп, Иске юл белән трасса буйлап бармыйбыз, милиция-гаи тотмасын өчен инде иске юл белән бара идек тә басу буйлап, авылда, әнинең туган авылы инде Сәпәй авылында рәхәтләнеп җыри идек тә кызлар белән, кире шул юл белән кайтып, машинаны гаражга кертеп, ишекләрне бикләп, өйгә кереп, иртән тыныч күңел белән, бернәрсә булмагандай мәктәпкә чыгып китә идек инде. Менә э, сагынам хәзер шул вакытларны. Әни әйткән инде, балалар туктатыгыз, болай йөрүегезне шиге булыр дип. Әни күңеле сизгер бит инде. Һәм чыннан да шулай, берсендә чыгып киттек тә, үзем җүләр инде. Энекәшне рульга утырттым мин хәзер, барабыз авылга, һәм энекәш басудагы бердән бер баганага килеп керде. Сул як фара бөтенләй юк диярлек. Үлеш, әйтәм бит, ул вакыттагы уйлар минем, анда әти белгәнче лучше төрмәгә утыртсыннар, әйтәм бит, теге нык курка идек әти инде, теге колак төбенә дә менеп төшәргә күп сорамый иде инде ул. Заманда Сталиннан ничек курыкканнар, без әтидән шулай курка идек инде. Һәм әйтәм, энекәшкә, ни эшләдең син, үләм, әйтәм, уф, бер нервы калмады, кайттык, машинаны керттек, бикләдек ишекләрне инде гаражның. Өйгә килеп кердем инде, йөрәк тыныч түгел. Әкрен генә әнине уятып чыгардым. Әни, кил әле, мин әйтәм. Коридорга чыгардым да, әни, мин әйтәм. Короче, син дөрес әйткәнсең, мин әйтәм. Шиге булды җөрүебезнең, дим инде. Әни инде, булган инде. Атагыз иртәгә бәреп үтерә бөтенебезне дә инде дип. Безгә эләккәндә по пути аңа да эләгә иде инде, мискинкәй, мәнигә теге. Нәрсә, гаи тоттымы ди? Мин әйтәм, хуже! Бәрдек машинаны, сул як фары бөтенләй юк диярлек, мин әйтәм. Эй, Ходаем. Ярар, кереп әйтәм инде атаңа ди инде. Әнинең шундый гадәте бар әле, берәр нәрсәне белсә, тизрәк әтигә әйтергә кирәк. Әйтәм, ашыкма әле, нигә ашыгасың син? Все нормально бит әле, мин әйтәм. Әле берәй бердә белмәгән. Әле күрсен машина, вдруг вообще белмәс, мин әйтәм. Не опережай события, әни, ди мин. Тынычлан. Давай, әни, берәй, мин былай гына инде, күңелемне бушатыр өчен генә сиңа әйттем. Булды, мин әйтәм, ди. Әтигә, пожалуйста, әйтмә берәй бердә. Үзе белсә, үзе без решим, мин әйтәм. Син бар, кер дә ят мужигың янына, диде мин әнигә. Хәзер, ну, дуслар, менә шушы вакыттан бирле мин Аллаһ Тәгаләнең барлыгына ышана башладым. Төне буе бөтен белмәгән догаларымны укып чыктым. Иртән гомер булмаганны бер сәгать иртәрәк мәктәпкә киттем. Әти гаражга кергәнче. Һа мәктәптән кайтам. Ә мәктәптән кайтуга әти гел өйдә була иде. Аның шундый теге, менә әбит вакыты именно дәресләрдән буш вакыты бу. Гел өйдә була иде инде. Мин инде мораль әзерләнеп кайтам мин хәзер. Керү белән эләгәчәк инде әтидән. Бара мин анда бисмиллахи рахмани рахим алхамдулиллахи раббил галәмин анта сәүбәсәнә икәйне интә мина залимин я рабби аллам амин дидем дә ишекне ачам инде өйдә булмаса жарарак дип инде ишекне әкрен генә ачам әти дә бездә бит инде теге кеше табуы әллә ни авыр түгел бер бүлмә генә бит инде анда сразу күренә утырган креслога Настроениесе юк күренеп тора. Ул минем әти борчылганда, нервничать иткәндә, Җәвит Шакиров кебек күзләрен җемелтәтә башлый без әйттереп. Утырган креслога и утыра, как будто дөнья беткән менә, үлеш. Шундый. Һәм мин килеп кердем, Үзе миңа бер әйбер дә әйтми. Мин аптырап йөрим, белмәгән микән ми бу, мин әйтәм. Белгән булса, инде хәзер күптән менеп төшкән булыр ие. Белмәгән булса, аптырап утырмас ие болай иттереп, мин әйтәм. Хәзер йөрәк дөп дөп дөп дөп дөп дөп дөп инде йөрим, йөрим, бер әйбер әйтми инде. Тыштан ялтырыйм, эчтән калтырыйм инде үзем теге. Ха бер нәрсә дәшмәгәч, бөтен кыюлыгымны җыеп килдем мин әти янына. Әти мин әйтәм, ни, э, нигә настроениең юк? Әни белән талаштыгыз, что ли, дигән булам инде. Ха бу резко торды, все, әйтәм, сугып алдара бу мине. Ха карап торам әтинең күзенә теге, хаман ул вакытны хәтерлим әле, күздән очкын, колактан пар, арттан төтен, үләм инде. Ха бу, менә дуслар, безнең халыкта әйтәләр бит, э, уттан суга салдың диләр. Менә шушы хисне иң беренче тапкыр шушы яшемдә тойдым мин. Әти башын кашып алды да, улым,

Башымны дуракка салып, кая бердең? Менә шуны кая бәргәнне хәтерләмим ди. Улым бәреп киткән нараны ди. Кичә ди физкультураны балалар белән нидә үткәргән идем? Стадионда ди. Әллә шунда бәреп киткәннәр аны, ди. Өч сәгать стадион каршында торды. Или базар алдында, ур, әйдә күрсәтәм, ди. Китте карарга ул машинаны. Ужас булган, мин әйтәм. Икәү әйләнеп килде, кичә кая булган машина, бер җирдә дә фарының пыяла эзләре юк. Шул килеш сер булып калды инде шушы вакыйга, дуслар. Еллар үткәч кенә, шушы преступлениенең срогы үткәч кенә әйттем инде мин аңа дөресен. Әти, мин әйтәм, ул вакытта бит мин синең машинаң бәргән идем дип инде. Ну, аны хәзер дә үзгәртеп булмый. Бүгенге көндә дә берәр киңәш бирсәң әтигә, аның бер сүзе инде. Атаңны өйрәтмә. Үзем беләм мин нәрсә эшләргә. Үз 90-на 90 теге исән сау гына булсын инде. Теге Бүгенге көндә Деонексида йөри. Механика бит инде. Кайвакыт сагынып механический коробкада җөрисе килә. Минем аныкына караганда күпкә кыйммәтрәк машина. Ну, алай да әти мин әйтәм, бир әле синекендә әйләнеп кайтасым килә дисәм, як! Болай да тегесен бәргәнсең.